Salud deoc'h bounterien koad. Amañ Brendan Budok hag emaomp o vont da gomz diwar-benn kampionad ar bed partinoù prim hag a zo paouez echuiñ ha setu un disoc'h neuze goude trizek randenn ha tri devezh emgannoù start war an dablez. oa en em gavet pevar c'hoarier gant nav poent hanter. Daou a zo brudet-kenañ, Carlsen kampion ar bed ha Yann Nipom neuze. ha Caruana hag a oa bet challenger Carlsen ivez kampion ar bed. me an hini a zo 'n em gavet e penn en disparti hag en deus gellet c'hoari ur match evit un disparti. evit gounit an titl a oa neuze ur paotr yaouank a seitek vloaz hepken ha neus souezhet tout an dud kar ne oa ket daou vil c'hwec'h kant zoken setu e sebezus en dije gouniet a-enep kement a dud trec'h e vevañ Carlsen trec'h e vevañ Nipo erfin setu gourc'hemennoù dezhañ marc'had e sellimp doc'h unan eus e partiennoù met evit ar poent e karfen torrel o sell war partienn Alexander Grischuk, hag a zo bet kampion ha partiennoù prim meur a wech, pezh zo fentus a oar peogwir alies n'eo kudennoù amzer peogwir e kemer e amzer evit c'hoari e partiennoù hir, ha Magnus Carlsen. Setu, troc'het eo bet ar video evit ma az afe buanoc'h. Down day! C-pevar setu C-pevar an digoradur saoz e c'hwec'h marek-setri d-pam d-pevar marc'heg a-frouezh setu evit ar poent hon eus transposet e gambit an damez hag an gambit an damez zo bet eskemmet hag eskob Gepemp. Ok, neuze, aze evit ar poent petra zo bet c'hoarvezet ah. tapet zo bet ar c'hreiz gant ar Rewen hag eskemmet aze evit ma vije stabilet an estrukturel? Ha bremañ, gant Eskob Gepemp, e klasker stankañ ar marc'heg evit lakaat ar gwaz marteze diwezhatoc'h war ar pezh-mañ. Ha lakaomp aze e vije c'hoariet me oar me un taol bennak 'vel Eskob F5 e c'hallje ar re wenn c'hoari un dra bennak 'vel Rouanez Betrig a garit ha skeiñ war an dro war B16 ha war D5. Ha lakaomp e vije graet berrc'hwec'h 'ba e kollfe diouzhtu ha re zu ur pezh gwerin. 'mo ket 'met debriñ a ha debriñ aze pezh 'vije fall-kenañ 'evit ar re zu. Setu an tamm pal kentañ an taol-se eskob Gepemp. Neuze Karlsen en deus difennet gant Sec'hwer. Setu aze en deus debret, se en deus gwell dija. Debret un dro. Eskob Gepemp ha Sec'hwer. Randez-Sedaou H-c'hwec'h Ok, an H-c'hwec'h-se a c'hall bezañ un tammig souezhus kar Randez-Sedaou benafin a zo e bal a bal dezhañ mirout ouzh an eskob da vont maez hag boaz ar mod ma vez c'hoariet a zo kentoc'h gant eskob e-seizh e tri marped e-seizh eskob d' e tri kastell Marc'heg-Evtri, Tour-e-Heiz, Kastell ha Marc'heg-e-Feiz, setu ur steuñv boaz a vez gwelet eus a bep tu hag amañ alies e vez kendalc'het gant Tour AB unan ha se zo ar pezh 'vez gwelet gant aliesañ met tout se zo zo anavet bras gant gant an daou c'hoarier evel-just met dibab en deus kaset c'hoari al linenn n'eo ket ken An navet-se, implij dezhañ ober se alies e partiennoù prim ha blitz, aze ar re, ar re wenn blijfe dezhe c'hoari B-pevar, B-pemp ha terriñ ar pezh-gwiri ne sec'her. Kar aze evit ar poent e serr ar golonenn ha sec'her n'eo ket gwan. Padal ma teuomp a-benn amañ da zebriñ sec'her, ba sec'her vo gwan ha warlerc'hiet, da lâret eo ne vo pezh gwerin a-dreñv dezhañ evit, evit disavetiñ, evit digwareziñ. Setu neuze hag en tu all ar re-se o blije dezho ober ur marc'heg get c'hwec'h marc'heg e pevar. Vo ez eus ur pezh 'vez kavet boaz met n'eo ket ar pezh zo c'hoarvezet amañ. H-c'hwec'h zo bet c'hoaret gant Carlsen. Da c'hont da vont. Eskob pevar, eskob seizh, Etri evit diorren an eskob, Kastell evit lakaat ar roue e goudor, eskob Detri tousdez o standard, ha Marc'heg-e-Eizh, setu gant peseurt pal Marc'heg-e-Eizh distreiñ da dec'houer ha lec'h ma vo lec'hienn mat-tre ar marc'heg. Gallout a ray mont d'ar garazenn C pevar, d'ar garazenn E pevar, hag ouzhpenn-se e c'hallo sikour an eskob all da vezañ eskemmet a-enep d'an eskob Detri. An eskob e-se ils ont anvet an eskob fall a-fed strategel, a-fed strategel peogwir emañ stanket emañ Ofival al liv e bezioù gwerin, ok? Da lâret eo e bezioù gwerin amañ zo stanket war karizennoù gwenn, setu an eskob fall padal amañ ar re am eus a zo stanket war karizennoù du, setu hemañ e Detry zo ma eskob mat. Ha setu ar pal un tamm. Da c'hont. Ne prederiet n'eus pa pellik amzer ne anaouez ket an taol-se sur a-walc'h setu eskob getri hag ar marc'heg a zo en-dro da zec'hwer marc'heg e daou setu perak e daou e plas f3 benafin n'eus c'hoant da c'hoari f3 hag e-pevar touriez eus pezh karlsen poellek a-walc'h ne faot dezhañ bezañ tal ouzh ar roue setu kastell a zo poellek Hag eskob he feiz 'vit leuskel ar golodenn digor 'vit un tour? Aze e krog Grichouk da brederiañ kalzik, eskob F pevar, eskob E c'hwec'h hag F tri. Bon, me zo souezhet un tamm gant an taol eskob F pevar, me gav din n'eus ket servijet kalz hag ar marc'heg n'eche gallet mont da F pevar. Mais Grichouk 'oa ket soñjet ket memes tra ha me amañ. Ha tour d'e-unan. D'ober petra tour d'e-unan bennafi ne sikouro ar re wenn da c'hoari e pevar diwezhatoc'h. Bepam neuze eus perzh ar re zu hag aze pad pellik amzer en deus prederiet Grichouk evit bennafin tarzhañ enkreiz gant e pevar. Ret eo diwall neuze gallout a ra marteze debriñ. Mais adevriñ a rin, setu n'eo ket ar pezh gwellañ. Klask a ra Carlsen neuze en em zieubiñ gant tours series ha di- diwezhañ a-torr en e klasko c'hoari sepam. epam neuze eus perzh Grischog ha marc'heg Sepevar, a zo un tammig torr-penn, hein, lakaomp amañ 'vije debret. J'ai adebret kredabl gant be ha gallout a ra ar fed dije pezhioù eiled ar re-se n'eo ket ur gudenn tamm ebet hein kar gallout a ra gallout a ran c'hoari sepemp o dez c'hoant da gentañ tout ha gallout a ra evit tour mont da be eizh aze evit klask tagañ war ar golonenn be ar pezh gwerin eo be daou. Setu ne vije ket ur gudenn ne out dek gwelloc'h 'neus kavet Grichouk skarzhañ ar marc'heg gant be tri. Marc'heg bet c'hwec'h. Rouanez d'e daou a roe d'e kuitaat ar golonenn-se hein, rak an tour a oa dall d'ar rouanez evit kunaat he taktikoù gwelloc'h e vije Arabat lakaat ho ronez war kolonenn tour egile, ha C-pemp mont a ra buan a-walc'h, hein, setu, bremañ e krog euh, Carlsen da derriñ ar c'hreiz, hag e, e kavan plijus a-walc'h e blegan. Aze n'eus prederiet pad pell 'vit goût hag-eñ 'vije debriñ gant ar marc'heg pe gant hon eskob. O- ha n'eus ket ul levezon bras en Gurnay war ar partienn, met dibaboe neuze erfin debriñ gant eskob bec'h war ar roue, roue Achudan hag he c'hwec'her. Evit an emzivober hag hag pezh diwezhañ aze, pezhgwirienn diwezhañ voe torped. Met benn ar fin amañ ar fed d'o c'hoari e-c'hwec'h eo ur mennozh mat met ur fazi a-fed taktik. Aze zo moaien evit ar re wenn ha Grichouk n'eus tennet splet diouzh un dra ha gounit un dra bennak. Neuze klaskit an tamm bihan, eo ehan ar video. Setu neus c'hoariet Grichouk, Eskob ar C'hwec'h. Tagañ an tour ha gwelet a raer Karlsen o hejañ oc'h ober penn-mous eo. N'eo ket laouen, disoñjet en deus e oa bac'het e dour ma ya, kar goude tour d' e eizh e teu eskob e seizh hag e weler mat emañ bac'het e dour penn-da-benn. Met perso n'eo ket n'eo ket ma amilden peurliesañ pa goller hor c'halite e c'hall bezañ grevus met aze bennañ-fin ez eus un eskemm ur pezh gwerin a zo lec'hiet mat an daou eskob hag ar pezhioù gwenn n'int ket lec'hiet ken mat-se. Setu e lârir zo skemmpoezioù daoust d'ar fed hon dije kollet pemp a-enep d'o dri. Honnezh F-pevar, se zo poellek a-walc'h, un dremm eus muioc'h a zanvez e fell d'ar re wenn eskemm ar pezhioù peurliesañ pour ne muioc'h a bezhioù hein, pe pezhioù pouezusoc'h e kavomp gwelloc'h eskemm. Setu Karlsen n'eo ket gwall laouen met ret ivez da eskemm ha d'e soñj dre ma'z eus kalz pezhioù gantañ e c'hall c'hoazh krouiñ enepchañsoù. Eskob d'e c'hwec'h, marc'heg d'e daou, marc'heg d'e pemp, eskob d'e tri, kregiñ a ran da c'hoari kalz buanoc'h gwelet a rit mañ Grischub gant nebeutoc'h evit hor munutenn. Eüruzamant a zo hor amzer ouzhpenn bep toull ma c'hoarier hein, dek eilenn ouzhpenn. Tu an du tir c'hall c'hoari buan-kenañ, ma faoto dezhe. Eskob Efreur get a rit, aze tamm-ha-tamm emañ Karlsen o lec'hiañ e zaou eskob, o lec'hiañ e bezhioù, Evit bountañ D-pevar ha marteze debriñ an eskob, kas an eil eskob amañ. Evit bountañ D-tri ha D-daou ha seul pelloc'h e vo, seul belloc'h evit ur rezu. Eskob C-daou, hon eus bet miret e eskob ha D-pevar mont a ra war-raok marc'heg F-pevar, ma ya kontrolliñ a ra ar garezenn-mañ. Petra 'lec'h kompren neuze gant petra zo e Karlsson bremañ ya marc'hig D-Pemp ha marc'hig e bec'h eur servij ket kal klask a ra en en eskemm gant ar marc'heg all ha tour dap D-Pemp hag amañ daoust d'un tour ouzhpenn ba bennafi ne arre wenn a rank diwall kar gant ar pezh gwerin-se hag un daou eskob ha dek eilenn en horolaj mell àr dor e e vijen nec'het e plas Grichouk. Eskob e pevar, tour d'e eizh. Hag amañ, berr an amzer, berr an amzer. Marc'heg d'e daou, detri. Marc'heg c'est pevar. eskoptsetri touretri ha d'e daou gallout a ra bountañ tamm-ha-tamm e kavehent touredaou rankout a ra ar grechoù c'hoari taolioù-gouzañvus ha ne c'hall ket mont da dagañ pa n'eus d'ober war-dro ar pezh eo d'e daou Hag amañ e tibab Carlsen setu cheñch cheñch e blegenn penn-da-benn alies pareer-se pa on e nebeutoc'h a bezhioù e talvez hon eus kavet un dra fetis. Aze n'eus kavet un dra fetis, neuze debret neus ese pevar, debriñ a ra e pevar, ha debret vo gant Grichouk, hag ha pemp. Setu petra. Petra e soñj amañ war ar pemp a vefin e klask krouiñ ur pezh-gwerin tremenet all? Ha marteze e vo re evit an daou dour am o deus da verañ an daou bezh-gwerin tremenet war an dro. Aze n'eo ket an niver a gont kement-se met pegen brav int ha pegen avañset int ivez. Ha pevar, roit e-unan. Kas a ra er roue hein, pa n'eus dañjer ebet ken kasit ho roue e dibenn ar bartienn. Ha betri, setu. Betri, ret eo diwall gant seurt taol. Amañ, penaos emaoc'h o vont da zifenn a-enep d'an taol betri gallout a rit ehanañ ar video? An taol gwellañ a zo c'hoari Atri, me ya, start eo ha gourc'hemennoù d'ar re o deus kaveze. lakaomp e vije bet debret amañ gant Grichouk eh ba Karlsen, ur wech c'hoazh gizon eus d'ar red n'eo ket an niver a bezhioù-gwerin a gont, met pegen brav hag avañset int, ha daoust hag-eñ e c'hallfent ober an damez war-lerc'h hag e c'hall-eñ c'hoari Atri. Ha prest vremañ da c'hoari ha daou ha unan. Ar pezh a gont eo vije kontrollet karezenn ar rouanez gant, gant ur pezh kwa. Padal ma adtapant e betri, e benn ar fin ba ar garezenn b-unan n'eo ket kontrollet gant ho pezh. Ha setu seurt taolioù a vez disoñjet alies peogwir e soñj deomp emañ o vont a-rezud da adzebriñ Tra ket, neuze e vije fall, setu me grichouk n'eo ket bet trapet, hag en deus c'hoariet Atri. Eskop Bedou, me ya, ret eo dilezel marteze Dedou, me mont da c'hounit gant A ha B. Ha C pemp, un taol-kaer gant Grichouk, servijour a ra da Dagar, pezh amañ, e A pevar. Hopala, ha pevar! ha Karlsen aze emañ mankelaouen, penn mousc'hoazh o sevel e div-avran. Debriñ a ra ha tri evel-just ha ne c'hall ket difenn da'm soñj un doare sirius ar pezh eo A-pevar. Grischouk a zay d'o zebriñ benn nebeut ha e A-pevar diouzhtu pe goude bezañ kaset e roue pe c'hoariet sec'hwec'h setu. Met bremañ e ranker c'hoazh kaout amzer da arestiñ an holl biañsoù. Setu, tost hag-eñ int harzet ya, eskob Seeunnan, tour da A-pevar, tenn an traoù, mank ket pell an eil piañs da zont me, Grisoug ne jedet en doa amzer rik, evit 'n em gavet a-dreñv e biañs ha kontrolliñ an damez. Setu aze n'eus prederet kalz-kalz zen hep dont a-benn da gavout un dra fetis. C6, Tour C6, neuze aze diwallet ha marteze e soñjfe ganeoc'h ba klaskit neuze, klaskit ehanañ ar video pad pemp-eilenn aze, se lakait c'hanoc'h da vont war-raok en echedoù ma klaskit kentoc'h ma sellit just petra an doareesañ da simplañ an traoù gant ar re wenn. Ma ar respont n'eo ket c'hoari tour-beiz a vije bet a zo bet soñjet gant lod am eus soñj tour-beiz da skouer roue f-seiz ha c-eiz damez kar a-benn da fin ur wech tapet gant an tour hag a debren amañ e c'hall bremañ ar re zu ivez ober an damez hag aze vemp pas ket berr bremañ emaomp o vont da goll gant ar re wenn. Setu en deus kavet an doare all emañ mont da welet diouzhtu war an dablez, war video. Ha ya Karlsen 'neus gwelet, setu n'a ket soñjet e c'halle ober se. Tour da Bedow ya, m'on ket laouen, n'eo ket laouen. O hejañ e benn neuze. eta da vout eskemmoù a bep tu hein tour da b-daou eskob da b-daou tour da b-daou ha sañset e ne nije soñjet e c'halle savetiñ e eskob met amañ e vez gourdrozet gantañ c'hoazh c'hoari tour des heiz hag ober an damez war-lerc'h setu e rank debriñ ar pezh-gwerin hag e vez addebret an eskob gant Glezhoug ha bremañ e noz un dibenn-partienn tri a nep daou war ar memes tachenn. Pa vez gant un tour a bep tu ha war ar memes tachenn e c'hall ar re zu ober rampo. Sellomp bremañ penaos en deus graet Carlsen evit ober rampo. N'eo ket ken aes azez a zo un dibenn partien a zo azoma da anavet dreist-holl ma, ma c'hoariit tournamañchoù ken skrivadegoù. Degask a ra grichoù gounid-spas tamm-tamm ha marteze onn-dez bennak eus ober ur pezh gwerin tremenet ma ra eñ an damez. H-pevar. Karlsen a c'hall gortoz evit ar poent gant e roue. Berr, lakadenn-nor da gilañ, ha kas hon bro war-raok, tour ar pevar, setu arabat leuskelnañ d'o dremen. Alies, en dibenn partiennoù ne servij da netra ober berrioù-berrioù atav, ha n'eo ket se a gont. Ar pezh a gont zo lec'hiañ mat e dourioù, kuit da leuskel enebour da vont war-raok kwa. Ha se e ra ur c'hleuz, e sav ur c'hleuz war pemp vedrin, n'haller ket mont e-biou ar c'hleuz. Gant berrioù ne saver kleuz ebet kwa. Setu tour e tri. Tour a-unan Roue FPEA Gwelet a raer an eus c'hoant d'em zizober eus a bartien-se dilezel mais me goût a ra mañ rampo mais ret eo dezhañ setu diwall memes tra c'hoazh kuit ober re a fazioù aze n'eus rediet 'nañ da c'hoari H-pemp 'vit gellet mont goude-se a-gozhte

Nebeutoc'h a bezhioù garin ganeomp arabat eskemmañ torioù. An torioù servij d'ober rampo aze ma eskemmfemp 'vije achu penn da benn. aze roe pemp, F pevar, berrank ar roue. Bremañ dibab un tu ne c'hall ket ne c'hall ket lemel e dro ha setu e rank dibab un tu hag e chomp-ni war-raok. D'ur mare benefin emaomp o vont da c'hoari G-Pump enfin F-Pump F-c'hwec'h, gounit ar pezh eo H-c'hwec'h kentoc'h ha goude-se gounit gant an div fezh gwerin. Da skouer, se, se, se, se, se. Mod-se, tout-se zo rediet ha ne c'hall ober netra a re zu nemet gortoz, hag ez eo gwell da ret mont da vont da c'hounit un eil pezh. Ha prestik emañ graet an damez gant ma fezioù gwerin. Padal ma n'am eus nemet unan ne ne c'hallan ket gounit. Setu, arabat eskemm an tourioù e seurt digouezhe diwallit ha an echedoù ne vez ket rediet da zebriñ arabat debriñ tout ho pezh e-lec'h. Un evel-just e ranker mirout an tourioù, pezh n'eus graet kampionad ebet. FP var. Ha tour e seiz, ya, setu kuit na vije berrioù evit leuskel e roue, arabat leuskel ar roue devant va raok. Tour B5, tour C6, G5, debris a ra, debris a ra, Ha Gerc'hwec'hber, setu se zo un doare un doare mat da da zerc'hel soñj benn ar fin hein. Ne vez ket anat evit an holl bet lod ne soñjont morse e Gerc'hwer. Amañ da betra servij ba eilañ e bezhioù ha ne c'hall ket e roue dont enfin mont dirak e bezhioù gwerin. Ha neuze ma'z a kuit an tour e raimp bec'hioù. Hag endalc'h e c'hallimp just kas setu bec'hioù ha kas an tour a-dreñv. Aze n'eus netra d'ober gant ar re gant ar re wenn. Lakaomp e teufe ar roue aze e rafemp bec'h bec'h hag all ha n'eus lec'h ebet da skoachañ evit ar roue evit ar roue gwenn. Ha setu e c'hallont just gortoz war-lerc'h pe ma'z a betek aze e c'hallont zoken eskemm an tourioù ha debriñ ar pezhioù garin da heul. setu un teknik propik gant Carlsen ha Gorbatien am eus kavet didennus Aten gant taolioù souezhus hag ar pezh gwerin aze o vont war-raok. sellomp betek ar fin ma karet G c'hwec'h, H G c'hwec'h, c'hwec'h e seizh. Daoust d'an daou bezh-gwerin ouzhpenn, ar roue gwenn ne c'hall ket tremen hag ouzhpenn veneiled, evel-just ma vijen en F-pevar e c'hallfe ar roue mont da skoachañ, met amañ ne c'hall ket. Neuze goude-se o deus divizet o pennadig dibenn ar partienn ha ha setu Carlsen 'neus dalc'het o c'hoari mat hag Richouk 'zo 'neus graet nebeut fazioù e partioù da-heul. Setu emichañs deus plijout deoc'h savit goulennoù m'ho peus reoù ha kenderc'hent tro.